ndo livhuwa vhukuma hu khou tevhela mafhungo kha belre news one vha tshi khou avhalelwa nga rotshi zwa maremba tshedza tsha kholekhole tshi nga vha tshi na ṱhuṱhuwedzo kha u lapfa ha khalaṅwaha ya u ṱavha zwiliṅwa kha vhupo ha dziḓoroboni musi u tshi vhambedzwa na vhupo ha mahayani kha hemisphere ya devhula Hezwi ndi u ya nga ngudo ntswa yo ganḓiswaho kha dzhenala ya Nature Cities. Vhasedzulusi vho wana uri tshedza tsha Khole-khole tshi engedzea nga nḓila i mangadzaho u bva vhuponi ha mahayani u ya kha senthara dza ḓoroboni. U ya nga vhasedzulusi, u engedzea ha tshedza hu vhonala hu tshi ṱuṱuwedza u thoma na u fhela ha khalaṅwaha ya u ṱavha zwiliṅwa kha vhupo ha dziḓoroboni u fhira u engedzea ha mufhiso u bva vhuponi ha mahayani u ya ḓoroboni. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Vanderbilt University. Tsedzuluso ntswa yo bvisela khagala uri zwiwo zwa mutsho wo kalulaho zwo no gonya kararu kha miṅwaha ya fusumbeṱhanu yo fhelaho. Vhorasaintsi vha ri tshanduko ya kilima ndi tshivhangi tsha zwiwo zwi fanaho na mufhiso wo kalulaho wa ṅwaha wa gidi mbili fumi we wa vhulaha vhathu vha paḓaho zwigidi zwa fuṱhanu-ṱhanu kha ḽa Russia, na mufhiso wo kalulaho wa ṅwaha wa gidi mbili raru wo vhangaho mpfu dza zwigidi zwa maḓana mavhili u mona na Yuropa. Tsedzuluso yo rangiwaho phanḓa nga Yunivesithi ya Pennsylvania yo ganḓiswa kha dzhenala ya Proceedings of National Academy of Sciences. Vha Yunivesithi ya Pretoria vho fhululedza Dokotela Pfarelo Matsila we a avhelwa ṱhanziela ya vhudokotela ha zwa Sociology kha zwa Mbeu na Ngudo dza zwa Mutakalo. Dokotela Matsila wa miṅwaha ya fumbili ṱahe a bvaho kha kusi kwa Ha Matsa, Phulamulenzhe, Govhani ḽa Nzhelele, U ri ngudo yawe ya vhudokotela yo lavhelesa khaedu dzine vharengisi vha makete vha Vhavenḓa vha ṱangana nadzo vhutshiloni na nḓila ine vha ṱuṱuwedzana ngayo u bvela phanḓa na u shumela miṱa yavho. Zwi tshe zwo ralo, Dokotela Matsila o kovha mawanwa a ngudo yawe kha dzulo ḽa Canadian Association of African Studies ḽe ḽa vha hone vhege yo fhelaho. Dokotela Matsila u amba zwi tevhelaho. Nṋe ndi pfi Doctor Pfarelo Matsila. Kha vhaswa vhoṱhe vha Venḓa, kha vhana vhoṱhe vha vhasidzana zwine nda nga ni vhudza zwone ndi zwa uri vhutshilo a vhu ngo fhelela Venḓa, vhutshilo a vhu ngo fhelela Nzhelele. Hu na shango ḽihulu ḽine ḽo lindela vheiwe uri ni ḽi explore and dziṅwe dza nḓila dza u explore heḽi shango ndi nga kha pfunzo. Shumani nga u ḓi funga, ni rangise Mudzimu phanḓa kha zwoṱhe, ni ḽore ni sa ofhi. A khou guma nga u rali mafhungo e nda vha farela one u bva Belrand News, Nṋe ndi pfi Rotshizwe Maremba. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshi ḓaho. A.
A vho anganea zwi tshi ḓa kha sia ḽa masheleni? Aha, Belrand Brands ndi thandululo yavho. Ri vha thusa musi vho anganea lwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho. Tshiḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Kha vha ri kwame zwino zwino.